Salam gadyrly dostlar, mähriban ildeşler. Ýene bir gezek siziň hyzmatyňyza geldim. Bu gün ýigrimi alty fewriýe iki müň ýigrimi üçünji ýyl. Dogrusy Yrandaky güne şu wagt undupdyryn. Haýsy gündigini bilemok. Ýöne siz ýazsaňyz aýdaryn şu ýerden. Enşalla hemmäňiz gowy dursyňyz hallaryňyz jallaryňyz sag hallaryňyzda ýerinde gowudyr hawa ýene bir gezek geçen hepde bir çykyp bolmady käbir işler boldy indi şu hepde bir hyzmatyňyza geleýin diýdim şol üçin Bu gün hem şol bolup başymyzdan geçýän wakalar diýeli Irandäkileri şeýle bir gözden geçirjek bolaýlyň. Salam aýtýan gadyrly dostum. O başga dostlar da gelýänçä biraz hal-ahwal sorap oturmak dowamykan diýen. Internet de bu gün gowy bolman dur. Kesilip dur bu internet, biraz hawalarda ýel zat bar şondamyka diýen. Hawa, gyşda, gyşda ýaşap ýörüs-dä. Gyşda hem şol gyş, hem daşardaky howaň gyşy, hem-de häkimleriň gyşy-da, hökümetleriň gyşy, şo ikisi bile gelipdi. Aýratynam şol Eýran halkynyň başyna iň bir belli bir mysaly-da Bir ýurduň ykdysadyny biljek bolsaň, şoň pulunyň, dolarynyň garşyndäki güýjüni görseň belli etýär-de. Indi şu wagt Eýranda-da dolar baş galdyryp barýar. Elli bäş müň tümene ýetipdir şu wagt. Elli bäş müň tümen. Elli bäş müň tümen diýmek şol. Indi ol gadymlara gitmäýli, ol ýaňy häzir Ibrahim Reisi gelende de üç müň iki ýüz, üç ýüzdimi şo töwerekdi-de. Ýaňky Reisi geldi, Eýrany Hawa, elli sekize bardy diýýär, altmyşa-da barar iş diýýär. Şol Ybraýym reisi hemme zady düzeltmäge gelipdi-de, Jemali köp salam aýtýan, hoş geldiňiz. Hawa, başlaýyn diýýän, ýöne täze dostlar gelende bir durmaly bolýar-da salamlaşyp. Ýöne telefona şeýle garap oturybam bolmaýar. Şol dolaryň galyşynyň özi näme felaket da ýani betbagtçylyk özi. Dolar galmak ýani hemme zadyň gyýmaty galmak. Iki berabara çykmak. Öňem az däla, öňem bu milletiň bili bükülip dura. Ýaşaýyş kyn. Ýöne indi öňküdenem iki esse. Pahaçylyk, kynçylyk. Muň bilen millet nädip ýaşamaly? Millet çöregi nirden tapmaly, garny nirden doýurmaly? Dostlaň biri ýazýa, Dädem pahyrdan diýä, şunça mal galypdy diýä. Ýerdir, zatdyr. Özüm işleýän, zähmetem çekýän, gowy oglanlardan. Ýetirip bolanok diýýärler. Gapdalynda olary satmaly bolýar diýýär. Satmadan geçinip bolmaýar, ýaşap bolmaýar. Olaram iş diýip tükenjek, näme etjek diýýär, beter günümiz diýýär, beter waý diýýär-de. Elbetde biz biziň özümizde-de dogan bar, garyndaş bar, daýy bar, ýegen bar, hemmesinden habarymyz bar-da bolup duran ýagdaýlardan. Daşary ýurtda oturanyň bilen-de sen başga bir Göňden düşmediňmi-a bu ýere? Ýa bir özüň ýaşamaýaň? Töweregiňdäki halkyň bilen, kowum-garyndaşyň-la ýaşaýaň, olaň derdinden habaryň bar. Bir zat bolsa senem nebsiň agyrýar. Kömek bir zat eliňden gelse sen etmeli bolýaň. Habarymyz bar. Ýöne bu Iranyň bu ýagdaýy nirä gitjek bu baryş bilen? Ýokardaky hökümete ölseňiz ölüp galyň diýýär, biz otursak bolýar diýýär olar. Siz ölmeseňiz, açykdan ölmeseňiz, özümiz öldürip bereris size, özümiz gyrarys tüfeň zatlar bilen, sylaglar bilen. Olar çyn-a asyl ynsanlaryň janyň erzişi ýok. Erzişi ýok hiç bir. Öldürip gyrmaly bolsa-da. Şol üçin şu gorky-da, gorkyny salyp şol hükümetiň dewam etmeli. Ýöne bilmeýärler-de, ol hökümet hemişe muny ýaly bolmaýar-a. Muňam aňyrsy ýakyn. Bir-iki ýyl aňyrda şol düňderilýär. Şol ykdysadyň özi görkezip otyr-da. Pul meselesi. Ertesi gün sen aýlyklygyňy berip bilmersiň-ä karmentleriňe. Işgärleriňe berip bilmersiň, onsoň nädip aýlajak o ýurdy? Seň öz içiňdäki öz adamlaryň seň tersine aýaga galmaly bolýar. Barýan ýolşy. Bir-de köplenç häzirem başga zehinýetler-de bar-da. Meselem, gadym kelleler bar bir-de. Meselem, araplary saklajak bolsaň, garnyny doýuryp saklamalydyýar-da. Garny dok bolmalydyýar. Eýranlylara hökümet etjek bolsaň, garny aç saklamalydyýar. Muny ýaly kelle-de bar-ha. Oňam şol üçin ol açyk bolsa bolsun diýip duranam kän ýokarda. Şol gowy hökümet edip bolýar millete diýýär. Ýöne unutýarlar-da, indi ol öňki gadym zaman däl-ä. Indi adamlar irtibatlary bar, şäherden şähere, ýurtdan ýurda, daşardaky dünýädäki özgerişleri, hereketlerden habarlary bar. Onsoň zat edip bolmaýar-a, ol diňe aç edip, zat edip beýle saklap bolmaýar. Ýene bir zehniyet näme şol diýä ýurt batsa batsyn çökse çöksün diýä. Aý bolsada diýä bile çökeris diýädä. Biz ýykyljak bolsak goý milletde ýykylsyn ynsanlarda ýykylsyn diýä. Ýene bir topary şol diýä şo merhile ýetmese mehdi gelmeýä diýä. Öz mehdi diýä gowy diýä Batmaly diýýä, şol çökmeli, ýok bolmaly, kyýamata taýýar bolmaly diýýä. Şol kyýamatyň ýoluny açyp bereýin diýýä özleri. Garaz, her şekilde özlerini hakly çykarmaly-la, hökümet etmeli, gürrüň şi, şo eşekden düşmeli-dä, bir gezek mindik diýýä, biz mollalar diýýä, indi diýýä, düşsek diýýä, indikilep bize getirmeýärler diýýä. Haklar-da bar, hawa. Rupada Rönesans bolýar-da, müň bäş ýüzünji milady ýylda. Şondan bärde molla ýeri ýok. Ýer bar, ýok diýýän hökümetde ýok-da. Metjidinde, kilisasynda oturýar, Watikanda oturan ýerinde oturýar. Syýasata garyşmaýar. Şol üçin ýaňky Biziň laik, sistem diýeni ýa sekular diýeni şol. Ýa dine garşy bolmak däl, diniň hökümete garyşmalyada. Gaýry dini. Zetde dini başga, gaýry dini başga. Hökümet sekular ýa laik diýeni biziň mollalarymyz şol kafir şolar. Şony ýaly görýärda dine garşy beýle dälä. Şu wagt Türkiýäň özüde laik. Ýöne metjitlerde azan gygyryp otyr bäş wagtda metjit doly. Ýöne hökümete şol dini garyşdyrmaly dä. Grupada da şony ýaly şu wagt. Garyşdyrmaýarlar din aýry zat. Mollalaram bilýär da şol eger diýä biz diýä şu eşekden düşsek Rupaý ýaly bolsa, ol üçin biz diýýär, hiç wagtda biz ikiläp oturyp münüp biljek däl, hökümete geljek däl. Şol üçin hem indi düşmeliler, şony her nätmeli düşmeliler. Millet ölse ölsün, ýurt batsa batsyn. Ýöne bir gämi gämini süren eger dogry sürmese, gämiji ol Hem içindäki hem-de gämiň özi hem-de gämini sürýäň özi batmaly bolýar-da. Bilaň barşam şon ýaly ýakynda batýarlaram. Ýöne gynandyryjy tarapy bütin milleti batyryp şo şekilde batjaklary gaty gynandyrýar. O tarapam adam oýlananda ýene-de türkmeniň bir atalar sözi bar-da, Bulanmasa durlanmaz diýýärdi. Ýa hemmezat papazja isleşimiz ýaly bolmaýar. Şol bir zat durup burup bulanmaly, bulanmaly, bulanjak suwa-da bir zat ataňda ol bulanyp soňra durlanýar-da. Şoňa meňzetýärler. Ine şu Ybraýym Reýisi-da gelende näçeler şyarlar berip Indi Gülüstan etmäge gelipdi-da. Yslah taleplerä näme hemmesi haýyn diýdiler. Many bolýalar, Irany satjak bolýalar. Näme diýeýin, ýa-da iki kelle bolýa, iki goçuň kellesi bir gazanda gaýnamaz diýýä-dä ol atalaryň akyly bar türkmende. Şol üçin yslah talep, yslah çepi guraýlyň, öz adamymyzy goýaýly, hiç bir mesele bolman dogry işläp gideýli diýýä-dä. Ohm başga kaditlaryň hemmesini urdular kenara, getirdiler mollany alty kila sowady bar. Ybraýym reýsi hem, görüň-ä, ýoluňyzda hiç zadam ýok, öňüňizde bir eňňel gurup duran, böwet gurup duran, many gurup duran-da ýok. Işläň! Iki ýylda näme görkezdiňiz? Beter, öňküden beter betbagt etdiňiz. Indi bahanaň kimiň üstüne atjak? Öň-ä ruhanyň üstüne atýardyň, hatybyň üstüne atýardyň, omuň üstüne atýardyň. Indi kimiň üstüne atjak? Öz adamyň-a ol. Ýene bar-a, şolam ýene öz adamyny atýar-a. Aslynda o-da Hany ez paý bäs beýran est, Hajy Derbendi nakş-i iwan est diýýär-de. Gürrüň şo ýerde. Görüň-how, oturan rähberide bir adam çommaly bolsa, hemme zada höküm berip, hemme zady çözüp, bir selle, bärkilerem oýnatgy ýöne, şoňa görä gitmeli-dä. Syýasat galat. Indi şularda akyl edilip göramala şular. Öz adamymyz goýduk, öňümizde duranam ýok, gaýtam öňküdenem beter bolup akyla gelmeli-dä. Ýok. Sebäbi akyla gelmek diýen bir düşünje ýok. Diňe şo eşegi sürme düşünje bar. Diňe şo hökümet etmek düşünje bar. Gürrüň şu ýerde. Gynandyrýany näme şo wagtda-da bilýäňiz-ä biziň türkmen ahunlarymyz. Eý, utanmany binamyslar. Baryp şu Ybraýym reisiň elini, elini öpýärler, elini. Seň-ä öz ahulyk derejäň-ä ondan uly aslynda. Eňilip, elini öpüp, onsoň gürrüň berenlerinde-de Jennet getirjek, jennetiň ýoly, äý, indi şu gün milletiň horlanypdy utanmaýaňyzmy, ýere girmeýäňizmi? Şonýanykdy haýmaly bolarmy? Haýmaly diýesim-de gelenok, başga söz gelenok-da agzymyza. Şu derejede desmal sen na diniň adamsy, Allaň adamsy, hakykatyň adamsy diýýäň, iňilýäň. Özüňden kiçigiň biriniň öňüne iňilýäň. We şoň millete hakim bolmagyna, milletiň betbagt bolmagynda ýol açýaň. Indi şu gün oturyp özüň bir günä ihsas etmeýäňmi? Şol giden biziň desmal ahunlarymyz aýtýan-da. Şu gün oturyp özleri hasap etmeýärmi? Ýa-da olar üçinem diňe jübülerimi? Wyždan diýen zat ýokmy? Hakykat ýok, diňe jübüsini doldurmakmy? Şol wagtda bir goşgy-da ýazypdym men, bir goşgy. Şonam bir okap beresim gelýär, eger zat bolsa, ýeri bolarmyka diýen. Eger çyksa Hey, şaýdan. Goşguda näme şol? Bir zatdan ýanmasaň, görmeseň ýazypda bolmaýa. Ynsanlaryň derdi da. Ýaňky bir çykasa ýaman näşe goşgyny bir çykarjak bolaýyn men. Bäş gerek wagtynda özi ters boluberýär. Näme-de bolsa, indi biziň ýagdaýymyz şu-da, bir görüň, Belüçistandaky ahunlary görüň, biziň türkmenlerimizi görüň. Gülüstanda-da Mowlewi Abdulhebitda görýäňiz tribunda. Waleýkim salam. Ýene dostaň biri gelip salam aýtýan. Ha şu goşgy çykdy şo wagtda. Şeýle ýazypdym goşguda. Bu dünýä bir geçip barýan bulutdyr. Bu dünýä bir geçip barýan bulutdyr. Bir görseň garadyr. Bir görseň akdyr. Çökmesin ýüregiňe gara bulutlar, her bir ýeňiliş, ýeňiş üçin sapakdyr. Ýöne geçmişiňden almasaň sapak, bu ýollar ýene-de saňa duzakdyr. Kellesiz telleler. Hakyň ýerine adama egilse dyndan uzakdyr. Kellesiz telleler. Hakyň ýerine adama egilse dyndan uzakdyr. Çopany diňlemän giden taň geçi. Çopany diňlemän giden paň geçi, dolanyp gelende aýak agsakdyr. Öz nebsi üçin halkyň nepini depeläp, duşmany güldüren bir gurumsakdyr. Agzalalyk ýakdy biziň illeri. Agzalalyk ýakdy biziň illeri. Bu goşgyny ýazan ýanan gursakdyr. Şun ýaly goşgy ýazdym, şonam hyzmatyna tekrar okadym. Täze gelen dostlara salam aýtýaryn ýene bir gezek. Goşgyň içinde waleýkim salam diýip bolmady. Türkmensährada döwlet ruhy bar. Ruhy bar düşünmedim dogry näme diýjek bolýa döwlet ruhy bar. Şol ýaly döwlet hakim diýjek bolýam şol ýaly manyda bolsa bolamaly. Indi Türkmensähraň öz şertleri tapawutly Kürdüstan ýaly bolup bilmeýär şu wagt. Buluçystan ýaly bolup bilmeýär. Oňa näme žeopolitik ýagdaýy tapawutly. Ýagny seniň serhediň, jografiýaň, arkadäki güýçleriň bir täsiri bar. Ýöne hemme wagt o dälda. Häki Nelson Mandellaň bir sözi bar, ýene gaýdyp şoňa barasym gelýärda. Azatlyk üçin hereket edip bilmeýän bolsaň, iň azdan özüňi satma. Özüňi satma. Şol. Biziňkiler hereket etme dursun özün satýa. Şol. Özün satanda halkyň satdygy. Şu wagt buluçlar tüweleme biz ýaňky gaty taryhy şahsyýet ýaňkyda Mowlana Abdulhamid dat taryhy şahsyýet. tribuna çykyp näme diýýär? Memleketi diýýär aýlap dolandyryp bilýänmisoň çekiliň diýýär. Dogry aýtýar. Ine şu ýahullaryň aýdyp bilmändirin ol aýtýar. Şu welaýat ahullaň ses çykanok şu wagt. E tuweleme ýani öýle adama biz iň azam doga etmeli alkyş etmeli. Birde türk bellemiz iň azyndan şol haýyr ýetiripdi bilmesek şu herekete goşulyp bilmesekde käwagtda şuny ýaly edip bilýäs meselen şu wagt instegramda zatda iň azyndan şolar goldap ýazmaly türkmen adyndan ýazmalyda. Hatda şol türkmen egin-eşigi geýmeli, paltelpekli, donly, fotograf goýup, türkmeniň tarapyndan şeýle buluş doganlarymyzy goldaýas diýip ýazmaly. O-da bir hereket. Näme olar etmeýärmi, birnäçe türkmen besijiň kellesine papak goýup, rejjegitdirip-de, türkmenler biz bilen diýmeýärmi? Türkmenleň hiç zadam ne olar bilen ýüregi de olar bilen ne zadam ol bir tebligat da. Edil şoň tersini biziňkilerem edip bilýär iň azyndan bir näçe jümle ýazyň paýlaşyň türkmenler tarapyndan bir täze ýaňky eks goýuň surat goýuň ýaýradyň olara goldaw bolsun ýaly. Bu da bir ýoldur. Hökmän baryp uruşmak däl da. Şony ýaly gardaşlar, ýa şony ýaly bu gün hem şeýle bir çykyş edeýin diýdim garşyňyza. Goşgymy okadym, aýtjak sözümi hem aýtdym. Beter bir uzyn e, süýndürip durasym hem gelenok, şony uzyn wideo bolanda açmagy-da kynrak hemişeki ýaly. Ýöne sorag bolsa, gürrüň berjek bar bolsa, hyzmatynda men diňlärsem, peýdalanarsam, şu wagt kabul edip bilýän. Olarda bir Ýer goýaýdy. Şu wagt zadam şol bir tarapdan Hatemiňkiler, ýa Hatemi bir beýanyýe berdi. Bir tarapdan Musewi berdi. Musewiýe köllen şulaň üstüni çyzdy, men şu nizamdan geçýän diýipdi. Köllen Ýa-ni köllen tamamyn red etdi-de. Bir tarapdanam Hatymy beýany berdi, ýöne oňky ýumşagyraklara içerden şony düzeltmek ýaly. Onam şu wagt biziň yslat talap öňki dostlarymyz ýaýratýar şony hatymyň goldaýyl diýip zat diýip. Aý menä şu yslat talaplar ýanyna gözüm tudy çenok indi ýene olardan tamamam ýok. Şol aýtam şu Musewiňkini daýawrak gördüm birde bulardan yslat yslat etmez bular diýip. Şu buluçlaň özüni pahyrlar daşy oturyp şu wagt habaryny görýän güruhi tejawuz etýärler diýýär. Ýedi däne bazdaşdy tutuklanan, tutulan tussakdäki. Şolara oturyp tejawuz etýärler zyndanda. E bulara gyz bolsun, erkek bolsun hiç tapawuty ýok-a. Bular näme bular haýwan haýwan diýseňem beýle haýwan hem etmeýär muny. Yslam şumy yslam diýene? Yslam şu bolsa hiç gerek zat dälmiş bular. Yslam şu bolsa. O daýyşy da şuny Allah bu şia bolsa sunny o daýyş hem ýezidi gyzlary alyp tejawuz edip paherlere. Yslam adyna. Bu beýle zat bolarmy, janly gymyr ynsanlyk, akyl, wyždan hiç zat ýok. Bula sen öz ýurdyňdaki itiraz eden adamlar zyndana alypdyr soň bir dadga bar, bir mahakeme bar, bir jeza bar, şikence edip tejawuz edilermi? Duşmana edilmeýänini etýärler-de. Niýetleri näme şony hypgaý şony serkup et ýok etmek dagy şo milleti milleti ýok etmek onsoň hiň azyndan biz şolary goldamaly birem şuny aýdasym gelýär biz şu wagt köplenç gürrüňlerimiz öz aramyzda bolýada türkmençe mende şu wagt türkmençe gürrüň berip durun size türkmençe gürrüňler bolmaly. Ýöne kä wagtda-da şol farsça-da zatlar ns-mns seretmeli. Şolar biz türkmenler kän tananoklar Eýranda. Hatda kimdigimizi, nämedigimizi-de bilenoklar. Kälerem duşmanlarymyzam şo garaz mogol zat diýip-de tersimizi tebliklär-de bolýar. Ýönekeý halykda bilmänsiň, ynanýar şoňa. Hatda şolar barada taryhy gysgaja wideolar taýýarlap ýutubdyr o tagta goýmaly türkmeni tanatmalyda. Ýani şu wagt olam bir adamy işleýärda. Mysal üçin bir däne magalajyk alýaň 10 dagygalyk alýaň onsoň Şony okaýa biri, hom şoňa görä eksler goýýan bir klipjagaz bejerlýärda. Şony her hepde, iki hepdeden biri bir iki çanak türkmen ogullardan şony etmeli. Hatda magala zat gerek bolsa men özüm-de iberjek şolara. Türkmen taryhy barada. Hemä öz türkmenlerimiz diňlär. Hem-de başga milletler-de diňlär. Iki tarapdan gowy bolar-da. Diňe ýaly öz dilimizde diňe özümiz aýdyp özümiz diňlesek onda sesimiz hiç köp ýere ýetmez. Öz dilimizde bolmaly, ýöne başgalar da öz sesimizi eşitdirmeli. Şu klip bar, şu Türkiýede da men kän gördüm şu türk taryhy barada gowy gowy klipler bejerýärler. Taryhy. Şu taryh da hemmesi de biziň taryhymyz. Şolaň özüni alyp hem türkmençä geç, e, türkmençä, farsça geçirip okyp dursaň şolam özi bir gowy klip bolup çykjak. Şonym hökmän eger şu ugurda ýüregi ýanýan bar bolsa türkmen üçin bir zat edesi gelýän bar bolsa şony etsin hökmän. Şony hökmän etsin. Bir adamda hiç wagtda-da şeýle bir duýgymyz bolmaly da birde. Hemişe başgalar bir zat eder diýip garaşmaly däl da. Men etmesem şony başga adam etmez diýip zat etmeli. Öz başyňa düşen ýaly etmeli la şony. Şo suratda iş bitirip bolýa. Her kim şon ýaly düşünse oýlansa, men etmesem başga adam etmeýär diýiberse sanymyz köpelse köp işler edip bolýa. Ýöne hemişe başgalara göz dikip dursak, Eder olar bilýändir diýse onda başgalaňam bir çäkli güýji barda iki eli bar iki gözi bar kän iş edip bilmeýärler belli belli sanymyz köpelmeli men bilýän türkmenleň içinde gaty jany ýanyp duran gaýratly oglanlaryny gaty kän biraz ýol görkezmeli la şol bir däne semşi şuny ýaly hereketler ferengi hereket etmeli türkmen taryhyny özüni tanatmaly farsça klip ýaýratmaly bir Birem şu buluç doganlarymyz ýaly hereket edende köçä çykyp bilemzok, tezarat edemzok. O iň azyndan näme şeýle türkmeniň ekisi bilen şolarda birnäçe setir hemaýat edip zat ýazmaly. Şonam edip bilýäs-dä biz. Şuňa meňzeş kän zatlar döredip bolýar. Şular dostlar, gadyrly dostlar. Indi näme sorag zat bolsa men hyzmatda, bolmasa-da Bu gün size ýene-de Allaha tabşyrmaly bolýan, häzir bu gün içimizi, bu günümiz üçin bolar diýen. Onda näme meni diňläniňiz üçin köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Ýene bir heftede görüşýänçak size Allaha tabşyrýaryn. Sag boluň.